Jien Adrian Grima nilqakom għal din is-sessjoni fil-Festival Nazzjonali tal-Ktieb ta' din is-sena, illi fiha se nitkellmu dwar il-klim ta' protesta, il-letteratura ta' protesta. Il-letteratura tal-protesta jew il-letteratura bħala protesta jew il-letteratura li tipprotesta. Hemm dawn l-isfumaturi differenti. U allura se jkollna nibdew nippruvaw nibdew b'definizzjoni. Hija letteratura li għandha nifs fit-tul bħal rumanz 1984 ta' George Orwell, pereżempju, hija letteratura militanti jew marbuta ma' kawża partikolari. Qed naħseb fir-rumanz ta' Nadia Mifsud. Ir-rota daret dawra kważi sħiħa. Kemm rumanz bħal dan, li huwa biex ngħid hekk mistieden illejla, jidħol f'din il taħt din il-kappa ta' letteratura ta' protesta? Fl-1906, Luċija Levanzin-Inglott ippubblikat kitba bil-Malti ta' qbila bi protesta kontra l-mod kif ċerti ġuvintur qarrieqa kienu jabbużaw mit-tfajliet li jinħabbu magħhom. It-taqbila tagħha jisimha L-Iskoll tal-Bniedma u hija risposta diretta Lil xogħol ieħor li kien għadu kemm ġie ppubblikat bil-Malti kien traduzzjoni ta' Richard Taylor, fil-fatt għax xi xogħol huwa oriġinarjament Taljan, jismu L-Iskol tal-Bniedem, li kien attakk fuq in-nisa. Issa Lucia Levanzin Inglott, Ċertament kienet qed tħares lejn il-kitba tagħha din it-taqbila tagħha bħala protesta. Imma l-impressjoni li tagħtina fil-kitba tagħha hija li ma kinitx qed tara hi stess bħala letteratura. Hemm differenza bejn letteratura impenjata, ngħidu aħna Germinal, ir-rumanz Germinal ta' Emile Zola li jitkellem fuq il-ħaddiema tal-faħam fi Franza u l-inġustizzji li jsiru magħhom, U l-letteratura ta' protesta? Hija letteratura, il-letteratura ta' protesta hija letteratura li tipponta subajha lej individwi, lej istituzzjonijiet, hija letteratura li tqiegħed subajha fuq il-feriti tas-soċjetà. Ngħidu aħna l-ferita ta' mara li ma tistax tagħmel dak li trid b'ġisimha stess, kif hemm fir-rumanz ta' Nadia Mifsud. Jew ta' gżira maħkuma minn bini bla kont u bla rażan? Jidher li hemm din il-missjoni ta' protesta fil-rumanz ta' Karl Schembri, Il-Manifest tal-Killer, il-ġabra ta' novelli tiegħu Taħt il-Weraq, Taħt il-Kappa tax-Xemx, il-poeżiji tiegħu Passju taħt ix-Xita, ix-xogħol ta' Wayne Flask li qiegħed maġenbi hawnhekk, Kapitali, rumanz tiegħu. ir-rumanz li diġà semmejna ta' Nadia, l-poeżiji ta' Nadia f'Kantuniera l-Bogħod. Imma qabel ma nibda b'Wayne u b'Nadia u Karl, illi qegħdin magħna virtwalment, nixtieq li nibdew bi Żvezdan. Jista' jkollok eh, letteratura li kull ma tagħmel tipprotesta? Svestan huwa pubblikatur, huwa artist, imma huwa bniedem li jitkellem ħafna wkoll dwar il-letteratura. Jew mil-letteratura nistennew iktar minn sempliċi protesta? Nistennew xi ħaġa iktar kumplessa, xi ħaġa iktar sottili?
Hi Adrian, uh, I wish I could be there with all of you today.

That's about words.
Grazzi Zvezdan. Ġifieri l-argument ta', ta Zvezdan huwa li l-onestà diġà minnha nfisha hija att ta' reżistenza, hija att ta' protesta biex ngħidlek. U l-kitiba m'hemmx għalfej jgħajtu. Ġifieri m'hemmx għalfej eh, jinstemaw qed jgħid eh, Zvezdan bħalikieku qed jagħmlu propaganda, bħalikieku għandhom missjoni politika li jridu jwettqu permezz ta' tal-letteratura tagħhom. Svensson qed jgħid li anki il-fatt li l-kittieba ma jkunux konformi, jirreżistu il-konformità, diġà huwa fih innifsu att ta' protesta. Ma nafx x'jaħseb fuq hekk Wayne Flask li huwa l-awtur ta' ta' dan ir-rumanz li hawnhekk għandna fuq il-mejda jismu Kapitali, xogħol li ħareġ fl-2017, pubblikazzjoni tal-Merlin, u u xogħol li ħareġ ftit qabel il-qtil ta' L-istess ġimgħat fil-fatt. Daphne Caruana Galizia li titfaċċa mbagħad fuq fit-tieni paġna tar-rumanz. Zvezdan jieħu pożizzjoni li hija artistikament differenti minn dik li tieħu inti fir-rumanz tiegħek Kapitali, Wayne. Skont il-kuntest, Kapitali nkiteb tliet snin ilu meta l-affarijiet kienu forsi daqsxejn differenti jew konna għadna ma nafuhomx milli huma llum, ħa ngħidu hekk. Ċertament li r-rabja li hemm f'Kapitali hemm element li huwa element stilistiku fih, imma nasal naqbel ma' Zvezdan illi, Mhux neċessarjament l-awtur għandu jgħajjat. Jien naħseb iktar laqtitni frażi oħra li qal Zvezdan li jekk inti qed timxi kontra l-kurrent, bħal dik it-taqbila li semmejt l-ewwel int, jekk inti qed timxi kontra l-kurrent diġà għandek ċertu element ta' protesta, issa mbagħad jiddependi wieħed jagħżel dejjem kemm jixtieq ikun jagħmel storbju kemm xi lingwaġġ jixtieq juża, x'immaġni hi, x'setting, eċċetera eċċetera. L-intensità hija dejjem differenti però naħseb li dak li qal Zvezdan li inti jew inti artist li għażilt li ħa tibqa' fil-mainstream kulturali iżda toqgħod attent ma tirfiskallijiet u din hawn Malta hija xi ħaġa naraw spiss anke biex ma jkollikx problema meta jasal iż-żmien tapplika għall-fondi tal-Arts Council pereżempju jew inkella se konxjament se tieħu deċiżjoni u se tgħid isma' jiena eh, artist li għandi ċertu ideal, għandi ċertu prinċipju, dan huwa li se wassal fil-kitba tiegħi, li se wassal fil-produzzjonijiet mużikali tiegħi, se wassal fil-pitturi tiegħi. Ehm, dejjem naħseb li l-artist li huwa l-arti espressjoni tal-libertà mbagħad għandu jkollu wkoll l-ispazju biex ikollu l-libertà jagħżel hu kemm jixtieq jagħmel storbi jew le, jew kemm jixtieq iqajjem protesta jew le. Naħseb li hemm ċertu xogħlijiet artistiċi li forsi ma twildux bi ħsieb li jkunu xogħlijiet ta' protesta, ma jkunu xogħlijiet li jagħmlu forma ta' dokumentarju. Jista' jkun dak id-dokumentarju jispira lil min jaqrah, lil min qed iżegwih sabiex jirribella hu. Jiġifieri naħseb hemm eluf ta' każijiet ta' kitbiet li twieldu b'intenzjoni f'mod u ispiraw il-nies għal affarijiet oħra iktar 'l quddiem.
Nadia, Nadia qed issegwina minn minn minn Lyon. Nadia, il-letteratura mhux dejjem kontra. Il-letteratura mhux dejjem toħodha kontra l-ideat dominanti, l-istituzzjonijiet dominanti anki tal-moħħ irrid ngħid.
Jaġixxi ftit għax naħseb li kien hemm xi punti interessanti, ħafna punti interessanti eh, f'dak li qalu Wayne u Svesden. Ehm, per eżempju, ehm, naf li bħalissa, speċjalment bħalissa li ehm, tant qed tant taw kambjamenti differenti u tant hija espressjoni li ħanuża bl-Ingliż imma eh, the ground is shifting beneath our feet imma tant modi differenti politikament, anke minħabba il-kwistjoni sanitarja, anki li għandha mbagħad effetti fuq l-ekonomija. U tbeż dan għal xi ħaġa li lili fakritni ħafna f'ċertu diskussjonijiet li jkolli ma' l-istudenti tal-arti. U hawnhekk forsi ħa noħroġ ftit ħa nitbiegħed ftit mill jew ħa nwessa' ftit id-diskussjoni mhux ħa nitkellem biss fuq letteratura. Ħa nitkellem ukoll fuq arti b'mod iktar ġenerali sewwa fejn inti għandek dawk eh, l-artisti li qed jgħidu isma' qegħdin f'sitwazzjoni fejn is-sitwazzjoni tantija splussiva illi um, art for art's sake ma diċ tagħmel sens u li l-arti biex tkun tagħmel sens bil-fors trid tkun arti impenjata. Issa sa li ma punt tkun impenjata dak huwa eżattament naħseb eh, wieħed mill-argumenti li kien qed jipprova li kien qed jgħid li kien qed jagħmel referenza għalih Wayne. Umbaħt għandek u koll, eh, u din ara anka fċertu studenti tiji fejdu lek illum il-ġurnata Mela, meta s-sitwazzjoni tkun normali, meta kollox ikun sejjer tajjeb, l-artisti huma kkunsidrati kważi bħala parażiti, le? Dak l-ewwel punt li illi xtaqt ngħid, forsi fl-istess ħin qed nirrispondi daqsxejn qed inwieġeb daqsxejn il-mistoqsija tiegħek, ma nafx. Eħe, biex inkompli ftit ma' dak li beda jgħid Wayne qabel, nemmen illi f'kull forma ta' arti għandek għandek fuq naħa l-kontenut u mbagħad għandek l-għodda illi qed tuża sewwa biex inti fl-arti tiegħek. Issa, tista' tkun, il-protesta tista' tkun fil-kontenut biss imma inti you're working your way around għodda li hija più o meno konvenzjonali għan ngħidu jew tradizzjonali. Tista' tkun bil-maqlub, jista' jkun illi għandek messaġġ li mhuwiex daqstant kif taqbad tgħid rivoluzzjonarju forsi imma mbagħad qed tuża għodda illi huma. u jistgħu jkunu t-tnejn f'daqqa. U hemmhekk hija naqbel ma' li qal Wayne spex taf wieħed jiddeċiedi kemm ħa jagħmel storbju u b'liema mod b'liema mod ħa tagħmel storbju. Inti fil-bidu nett kont għedtilna li ħa tibda tixtieq tibda b'definizzjoni. Biex ngħidlek il-verità, anke d-definizzjoni stess ta' x'inhi letteratura ta' protesta, għalija hija inqas ċara forsi milli x'inhi x'inhu x'inhi l-idea ta' protesta meta mbagħad noħodha f'termini ta' arti b'mod iktar ġenerali. U ħa nerġa' ħa nerġa' nirrikorri għall-arti għall-visual arts illi forsi għax saru parti importanti ħafna minn ħajti ta' kuljum, allura imma pereżempju fil-visual arts forsi anke minħabba l-għodda differenti, tant għodda differenti illi illi jeżistu. X'kultant hija diffiċli hija diffiċli wkoll li inti tibda tidħol f'ħafna kategoriji, fimt? Pereżempju, illum suppost qed nitkellmu fuq protest literature, fhimt? Għandek, imma għandek ukoll protest art, imma mbagħad għandek ukoll resistance art, għandek ukoll ehm, sempliċement politically engaged art, mbagħad għandek forsi fuq għandek ukoll dak li jissejjaħ bħala artivism. Fim? Issa dawn il-kategoriji xi kultant insiba diffiċli jien ngħid fejn tispiċċa waħda u fejn tibda l-oħra. differenti minn xulxin u forsi kull individwu u kull artist għandu għandu kif taqbad tgħid Eh, l-idea tiegħu ta' fejn tispiċċa waħda u tibda l-oħra. Aha, naħseb il-kwistjoni hija wkoll jekk waħda għandniex nippretendu jew nistennew li hija superjuri għal oħra. Eżatti, dik hija dik hija mistoqsija oħra. Eh, imbagħad fejn tidħol kif taqba tgħid fejn fejn tidħol letteratura, l-għodda hija ngħidu imma din nispera li jkollna ċans nitkellmu iktar il qudiem fuq hija l-għodda għandna l-istess kulħadd għandu l-istess għodda fidu li pratikament hija l-kelma. Le, issa kif kif inti ħatuża l-kelma. U hemmhekk mm. mbagħad nidħlu id-differenza bejn il-lingwa u l-lingwaġġ forsi. Li li rrid ngħid ukoll hija li l-arti li għandha differenti forsi minn modijiet oħra ta' protesta hija li għandek dak li qed joħloq il-persuna li qed toħloq sewwa, issa jekk inti qed toħloq biċċa xogħol u forsi Karl jista' jkellimna ħafna iktar fuq din milli nista' jien, imma jekk jiena qed jekk jiena qed noħloq biċċa xogħol u qed niktibha minn fejn qed niktibha? Qed niktibha minn Malta, qed niktibha minn Franza. Jekk jien qed niktibha minn pajjiż bħal Gaza, jekk jien qed bħal Palestina pereżempju, jew jekk jien qed niktibha minn pajjiż bħal Iran jew bħat-Turkija, m'għandhiex l-istess impatt u m'għandhiex l-istess sinifikazzjoni forsi lanqas. U mbagħad għandek għandek ir-receiving end, le? U l-istess skont skont fejn qegħdin in-nies li qed jirċievu dik dak ix-xogħol, l-impatt tiegħu ħa jkun differenti. Naħseb li di ġrat 'il ħafna minna illi mmorru festival xi mkien, naqraw silta naqraw biċċa illi forsi għal Malta hi tinstema' bħala mild jew soft u jkollha effett splussiv għax tkun qed tinqara f'kuntest partikolari. Jew bil-maqlub. Suġġett bħall-abort li bħal Malta huwa splussiv, suġġett bħall-abort fi Franza illi prattikament mhux ħa jkollu l-istess impatt fuq in-nies. M'iniex ħa ndum iktar imma forsi Karl jista' wkoll. jieħu xi ħaġa minn hemm, ma nafx. Grazzi Nadia.
Karl, id-definizzjoni ta' letteratura ta' protesta, għax naħseb waħda mill-affarijiet li fil-fehma tiegħi rridu noqogħdu attenti minnha illum hija li nistabbilixxu li hemm tipi differenti ta' letteratura, hemm mumenti differenti ta' letteratura u Ħafna drabi dawn it-tipi differenti ta' letteratura mhumiex superjuri għal xulxin, jiġifieri ma nafx forsi tix titkellem inti fuq id-definizzjoni tiegħek ta' letteratura ta' protesta meta tqis il-kitbiet tiegħek fil-Manifest, Taħt il-Kappa tax-Xemx, Passio taħt ix-Xita.
Grazzi Adrian. Jiena bħala kittieb li m'iniex akkademiku, m'iniex kritiku tal-arti jew tal-letteratura, id-definizzjoni ma tikkonċernaniex daqshekk. Li tikkonċernani, li jimpurtani hu li jkun hemm storja tajba, li jkun hemm narrattiva li żżommni, li żżommni naqra. U mbagħad għandi l-, Preferenzi personali tiegħi, preferenzi personali tiegħi li jinkludu awturi bħal Jose Saramago li nħoss li huwa awtur ta' protesta, ma l-iktar li tinteressani iktar kważi mill-protesta nifisha hija s-sovverżjoni u l-awtentiċità. Eh, sovverżjoni għaliex hija hija qatt ta' ta' eh, reżistenza lejn il-poter u li u li jissatirizzaħ u jwaqqgħu għaċċajt u li u li jirridikolah. Naħseb dik hija arma b'saħħitha ħafna sa minn żmien il-Griegi u s-satira Griega li baqgħet ġejja. Dik hija forma ta' letteratura ta' protesta li teżisti. Kif għedtlek, id-definizzjoni ma tikkonċernanix daqstant daqskemm l-impatt u l-awtentiċità ta' dak li qed tara. Imbagħad għandek għandek kitbiet oħrajn tipo semmejt inti 1984, George Orwell, li tista' taraħ, tista' taraħ bħala romanz ta' mħabba. 1984 huwa romanz ta' mħabba, ma' romanz ta' mħabba taħt taħt reġim totalitarju. Ġifieri il-letteratura fl-aqwa tagħha jekk xejn titraxxendi dawk id-definizzjonijiet u dawk il-borders u dawk il- il-pigeonholes li nippruvaw għantuwa biex inkunu nistgħu niddiskutuha f'kuntest akademiku, imma fl-aħħar mill-aħħar il-letteratura fl-aqwa tagħha hija dik li tikkonfronta l-umanità bil-mistoqsijiet l-iktar pertinenti, l-iktar imbarazzanti, l-iktar importanti li għandha li l-umanità jeħtieġ li tiffaċċja. l-ipokrisija, l-bigottiżmu, l-fundamentaliżmu, l-intolleranza, il-mibeda, l-imħabba, u ma fl-aħħar mill-aħħar daw kollha jistgħu jkunu ingredjenti f'romanz jew protest jew poeżija tista' sejħla ta' protesta ma ta' ħafna iżjed minn hekk. U jien għalija Jekk ħassaqsini x'in id-definizzjoni tiegħi, risposta forsi daqsxejn daqsxejn non risposta hija li dik mhux importanti, mhux essenzjali u mhux neċessarja d-definizzjoni tiegħi tal-lettera ta' protesta. L-iktar importanti, l-iktar ħaġa importanti għalija l-autentiċità u tinteressani b'mod personali il-sovverżjoni, li Semmejt il-Saramago, jekk taqra il-Vanġelu ta' il-Vanġelu skont Ġesu Kristu huwa sovversjoni totali ta' istituzzjoni, il-Knisja, il-Kattoliċiżmu, l-interpretazzjoni tal-poter u anka l-figura ta' Kristu li ġiet monopolizzata mill-istituzzjoni. Dik hija dik hija huwa statement fih innifsu, però Saramago huwa storyteller per eċċellenza, huwa story dik l-iktar li tinteressani fl-aħħar mill-aħħar. Li hemm il-messaġġ jekk trid huwa huwa huwa xi ħaġa li jinteressani lili personalment imma qed naqrah għaliex huwa storyteller eh, tal-ġen illi illi tantu sovversiv li l-istorja tiegħu hija hija qawwija daqs storja ħirġa mill-Bibbja. Ġifieri dik għalija hija sovverżjoni li inti għandek storja tanti tajba li hija reali, li hija vera, meta l-fiction issir vera, ġifieri tgħidilna l-verità. Jekk jekk jien ma nħobbx nkun preskrittiv fuq l-arti u l-letteratura, l-letteratura hija ħafna affarijiet u għandha tkun ħafna affarijiet Minix jien għandi preferenzi personali tiegħi, però jekk għandi jekk kelli ngħid xi ħaġa li għandha tkun il-letteratura hija li tkun il-mera tal-verità li mhux neċessarjament tkun realiżmu, altri mir-realiżmu. Il-fiction innifisha hija vera iktar mill-artikli fil-gazzetti u fil-ġurnali u mill-kotba tal-istorja meta taqra taqra ktib tajjeb, romanz tajjeb jew poeżija li tpoġġik f'sitwazzjoni li m'intix, hemmhekk qed ittik verità li ħadd ieħor ma jista' jtik. Dik hija hmm. dik fiha nifisha tista' tkun protesta. L-artikolazzjoni tal hemm livell ieħor fuq il-livell tal-kreazzjoni fil-kitba li qed issir meta xi ħadd qed jikteb, qed jikteb rumanz, qed jissettjah x'imkien li ħoloq hu, anke jekk qed jikkopja mir-realtà mhux problema, imma li inti qed toħloq xi ħaġa fix-xbieha tiegħek, bil-lingwaġġ tiegħek, hija diġà fiha nnifisha xi ħaġa straordinarja u xi ħaġa li għandha potenzjal rivoluzzjonarju, mhux dejjem hija rivoluzzjonarja, U mhux dejjem għandha tkun rivoluzzjonarja, imma imma fiha nnifisha li inti qed qed tapproprja ruħek mill-lingwaġġ, mill-vokabularju, mit-taħdit, mill-frażijiet u tagħmilhom tiegħek, diġà hija xi ħaġa enormi li għandha tkun iċċelebrata u li mbagħad minn hemm minn hemm 'il quddiem, jiġifieri għandek għandek imbagħad kwistjonijiet ta' ta' eh, narrativa, ta' plot, ta' affarijiet oħra, karatterizzazzjoni, ta', ta metafori li użati fil-poezija huma kriterji differenti li jagħmlu ħaġa aktar interessanti minn oħra. Eh, l-att innifsu tal-kreazzjoni minn li tirriċikla kliem, lingwa, ċużat, u tapproprijaħ, u timmiz approprijaħ, u tabbużaħ, eh, huwa xi ħaġa enormi.
Interessanti ħafna Karl kemm kemm dak li qed inti u kemm dak li qalet Nadia qablek u Wayne u Zvezdan. Għaliex naħseb waħda mill-affarijiet li qed toħroġ minn mill-interventi tagħkom hija li fl-aħħar mill-aħħar il-letteratura hija ħafna affarijiet u tista' tkun ħafna affarijiet. Naħseb li n-nies, Wayne, Wayne u anki Karl, in-nies jistennew però illi illi l-awturi jintervjenu f'mumenti partikolari li li li li l-awturi, nisa, irġiel, bil-modi differenti tagħhom jintervjenu bil-letteratura tagħhom. Imma naħseb li hemm problema fiha din u din hija problema li jsemmi Lionel Shrivel, Wayne fost oħrajn. Jgħid li it's dangerous for novelists to point a plot at a moving target, speċi jekk jiena se nitkellem dwar kwistjoni li qed isseħħ bħalissa u qed nikteb rumanz li jieħu sena, sentejn biex jinkiteb, Sakemm joħroġ ir-rumanz tiegħi, naturalment dik il-kwistjoni tkun tkun għaddiet jew tkun żviluppat ħafna. Allura il-letteratura wen kif tista' tirreaġixxi għal dan il-mument storiku b'dawn il b'din il-ħarsa iktar iktar komprensiva, iktar sottili li qed jitkellem fuqha fost l-oħrajn Karl? Jekk għandi nitkellem dwar il-letteratura Maltija naħseb hawn ħafna mumenti storiċi li qegħdin jiġru f'daqqa u anke internazzjonalment. Dejjem insib problema meta nikteb xogħlijiet satiriċi tiegħi naf li l-life span tagħhom daw se jdumu tajbin għal bejn sitt xhur u tliet snin. Kapitali, nofs l-affarijiet li kien fih kapitali li kienu miktubin frott il-finzjoni fl-2017, ħafna minnhom, u ngħidha b'ċertu diqa, laħqu saru realtà sal-lum. Jiġifieri, sibna ż-żejt fl-2015, ma marniex daqshekk 'il bogħod minkejja s-surrealiżmu tagħha, imma kien hemm kien hemm elementi li wara ftit ta' żmien bdew bdew jinzertaw li huma reali. Dil-ġimgħa kien hemm inċident fl-elezzjoni Amerikana fejn fejn il-kampanja ta' Trump ibbukkjat flok ħotell ibbukkjat konferenza stampa barra ħanut tal-fjuri, tal-landscaping, u din hija xi ħaġa li jien rajt fis-serje li kien jikteb Armando Iannucci, Veep, u Dutikovic qabilha, li dawn spiċċaw dawn is-serje li kienu jinkitbu kienu jiġu referenzjati mill-politiċi stess minħabba l-valur komiku tagħhom iktar milli l-valur satiriku, fis-sens li kienet tiġi referenzjat minn nies li kienu l-mira ta' dik is-satira. Allura x'kien qed jiġri? Li din is-satira kienet qed tantiċipa dak li qed jiġri fil-verità. Dan il-każ tal-ħanut tal-fjuri ta' Trump huwa wieħed minn dawk l-iżbalji, l-affarijiet komiċi li jiġru f'dawn is-serje u dawn sertaw ġraw fir-realtà sforz l-inkompetenza u sforz l-għaġla. Li kien qed jagħfas fuq u jannuċċi fis-serje tiegħu ma kienx il-fatt li xi ħadd jieħu sempliċement żball u bbukkja venju bi żball. Iżda kien qed jagħfas appunt fuq dik l-għażla, fuq dik il-medjokrità, fuq dik l-inkompetenza li hemm fil-politika, mhux biss min-naħa tal-politikanti imma anke mis-saff ta' nies li qiegħed hemmhekk biex jaġeva l-politikanti. Meta tikteb is-satira naħseb awtomatikament tkun espost għall-fatt li għandek, anke kif għaddejjin l-affarijiet issa, it-time span tax-xogħol tiegħek hu iktar limitat. Kif tista' tirreaġixxi l-letteratura, ma nafx, nixtieq però li jkun hemm iktar awturi, artisti huma li huma, kantanti, pitturi li jkunu iktar voċiferi dwar ċertu kwistjonijiet. Għad-differenza ta' li kont nemmen jien ħafna snin ilu, imma l-vizzju qtajtu, mhuwiex biżżejjed tikteb xi ħaġa Facebook, u anke l-espressjoni artistika nħoss li għandha ċertu limiti. Kapitali qal li kellu jgħid, mhux se nibqa' għaddej b'Kapitali għal għomri kollu Alla ħares, probabbilment, naħseb anke jekk nikteb rumanz ieħor jew jekk nikteb ġabra ta' stejjer oħra mhijiex se tkun il-fulkru tal ta' dak li nista' nagħmel biex inwassal il-messaġġ tiegħi, u naħseb għalhekk għażilt li iktar mill-kitba dal-aħħar ma nersaqx lejn l-attiviżmu.
Adrian, jekk tippermettili, għax il-mistoqsija tiegħek hija vera interessanti u tinstemma isa dilemma, ma jien naħseb li mhix dilemma. Ovvjament hemm ġrajt kurrenti, hemm affarijiet li għaddejjin qed iseħħu qed jinbidlu u uħud minnhom se jibqgħu jiġu jibqgħu mfakkra u oħrajn se jintesew. U l-awtur mhux mhux Għalkemm għalkemm jista' jkollu ċerta elementi profetiċi m'għandux il-profezija fis-sens li jista' jkun jaf li jekk li kullum kelli nikteb eh, ejja ngħidu novella fuq il-politiku li jmur jorqod fuq il-qabar ta' Kristu biex niftehmu, eh, taf taf taf in-nies in-nies jibqgħu jieħdu referenza għal ftit xhur, għal ftit snin u mbagħad tintesa. Imma Il-qofol tagħha huwa jien x'ħa noħroġ fil-kuntest ta' emozzjonijiet umani, ta' poter, ta' mħabba, ta' infideltà, ta' korruzzjoni, ta' ġifieri dik imbagħad l-event isir inqas importanti u jsir l-iktar ħaġa importanti huwa x'qed ngħid x'inhi l-verità ta' dak li qed ngħid f'din in-novella jew f'dan ir-rumanz. U allura l-lettera u allura l-letteratura tesplora s-sentimenti, il-biżgħat, l-aspirazzjonijiet, ix-xewqat, id-diżappunti, il-frustrazzjonijiet li jistgħu jkunu marbutin ma' politiku partikolari, għax, ngħidu kollox, Karl u Wayne, ix-xogħlijiet tagħkom għandhom immedjatezza storika li ma tistgħux tiċħduha, ċertament. Jiġifieri, ma nafx, f'idejha pereżempju għandi poeżija ta' waħda mill-poeżiji tiegħek, Karl, Ġenin Numru Erba'. Jiena l-iktar ħaġa li timpressjonani f'dat-titlu mhijiex ġenin imma n-numru erba'. Jiġifieri, l-istorja li tirrepeti ruħha sena wara l-oħra, le, traġedja wara l-oħra. Twaqqafnix jekk naqbad nagħti bis-sieq, jekk nifqa' wiċċ il-mejda bil-ponn irrabjat tiegħi, titlaqx il-grillu, X'ħin tismagħni ngħajjat, x'ħin tara n-nar tal-qilla, x'ħin tħoss il-bomba tgħeżżeż l-art li serqu lilna lkoll bis-sigarru ta' Kuba, il-ġelatina, bis-sigarru ta' Kuba, il-ġelatina nixgħel. Jiġifieri hemm ir-reazzjoni immedjata għal dak li qed jiġri ġenin, imma hemm ukoll l-istorja antika tat-tradiment li jwettaq il-bniedem fuq bniedem ieħor, le? Eżatt, u dak dak li rrid ngħid jien li li semmejt ġenin u qed nieħu gost li qed tirreferi għaliha għandi għandi poeżiji għal Muntader Azzajdi li huwa l-ġurnalist Iraqi li tefa' iżraben, iżraben tiegħu lej George Bush. X'kienet ovvjament l-event innifsu huwa spettakolari huwa xi ħaġa li ħajbqa' jibqa' nfakkar, eh, però dak mhux l-iktar ħaġa importanti, l ħaġa importanti hija li dan l-event jinkapsula jiġbor fih ir-rabja ta' xi ħadd li pajjiżu ġi stuprat, ġi rejpjat, ġi stuprat dik il-kelma, illi li ra l-pajizu mibjuħ dak il-mod u jiġi dan il-president cowboy minn Texas u jirreklamaħ li jisu tiegħu. Dik li rrit noħroġ u dik hija rabja, rabja l-odju, l-odju lej il-poter korrott, il-poter li korrott u li korrompi. Bħalma għandi l-bejjiegħ tal-ħaxix Tuneżin li beda r-rebbiegħa Għarbija jew jew saħansitra għandi poeżija għal ehm, wieħed li qatluh il-pulizija eh, li kien li kien eh, marid psikjatriku. L-event, l-event seħħ, però jien m'iniex qed qed nirrapporta b'mod ġurnalistiku li kien li kienet parti mill-ħajja tiegħi, dik kienet hija xi ħaġa oħra. Imma qegħdin qed il-poeżija tittik il jew jew letteratura qed tittik il-lodda biex tieħu tieħu step lura tieħu pass lura u tħares lejn kif il-poter huwa deployed fil-forma tal-pulizija, fil-forma ta' vjolenza faxxista fit-toroq, ta' vjolenza assassina li hija anke kommissjonata mill-Istat fil-forma tal-pulizija, ta' qrati korrotti u inkompetenti, fil-forma ta' politiċi li jħallu jikkummissjonaw da kollu biex ikompli għaddej. U dik huwa ovvjament statement politiku fi ħdan tradizzjoni letterarja. Ekku, ekku.
Ħa nisimgħu stqarrija mingħand Zvezdan issa. Jiena nixtieq li Zvezdan jitkellem dwar xogħol importanti ħafna tiegħu, verament xogħol poetiku ħafna jkolli ngħid. Jismu Wiċċna li fih Zvezdan ħa ritratti ta' 250 ruħ u staqsihom mistoqsija sempliċi, Minn fejn inti? U mbagħad nixtieq li nisma' lil wara Zvezda nixtieq li nisma' r-reazzjoni ta' Nadia U għandi poeżija ta' Nadia, imma hemm ħafna poeżiji ta' Nadia li nista' li nista' nirreferi għalihom. Nadia, jiena quddiemi għandi fil-kċina, imma hemm poeżiji anki riċenti li ppubblikajt wara wara dan il-ktieb, wara Kantuniera għall-Bogħod, illi huma reazzjonijiet anki poetiċi b'saħħithom. Ħa nisimgħu Żvezdan jitkellem ftit Żvezdan dwar wiċċna.
Abgħad wiċċna

Mela għal Zvezdan ir-ritratt, ir-ritratt ta' persuna, ta' wiċċ, tal-wiċċ ta' persuna huwa huwa anki kumment dwar ir-relazzjoni bejn il-persuna li qed tieħu r-ritratt u l-persuna li qed tiġi ffotografata. U ritratt anki tal-mument tal-ispazju tal-vojt jew tal-punt li hemm bejniethom, tal-konnessjoni li hemm bejniethom. Naħseb ħafna drabi il-poeżija hekk tagħmel, le, il-poeżija ma titkellimx biss dwar dik il-mara Nadja li qed taqla' s-swat fil-kċina mir-raġel tagħha li qed jabbuża mis-saħħa tiegħu li jrid li jrid jitkellem biss, imma hija dwar anki bej dwar ir-relazzjoni bej il-poetessa li qed tikteb fil-każ tiegħek dwar dik il-mara u dik il-mara u anki dak ir-raġel, le?

and I'm sure literature can go deep in that verticality uh, finding layers of the past and layers of causes and uh, opening eyes to many people in the present.
Se niġu lura naturalment għal Nadja u l-poezija tagħha fil-kċina, ma sadattant Sfest dan qed tkellimna wkoll dwar xogħol ieħor tiegħu li li qiegħed hawnhekk f'idejja wkoll eh, jismu Undertow li fih kadu sem fost l-oħrajn Virginia Monteforte, Liz Biljardu, numru ta', ta nies oħrajn li qed jitkellmu dwar undertow, fis-sens undertow fis-sens ta', ta dak il-kurrent li, li qiegħed fil-qieħ u li għaddej kontra il-kurrent li hemm fil-wiċċ. U f'dan is-sens naħseb il-letteratura hekk tagħmel, le Nadja, ġifieri eh, qabel kont qed inkellmek dwar il-poeżija tiegħek fil-kċina u l-idea li il-poeżija hija anki r-relazzjoni Nadja li tinbena bejnek bħala poetessa li qed tosserva lil dik il-mara qed tissawwat. U dik il-mara, imma anki, anki dak ir-raġel li qed jissawwat. U hawnhekk għandek, fil, fil-każ ta' Undertow li kien qed jitkellem fuq u Svestan, Vesna, u anki din l-idea sabiħa tiegħu tal-vertikalità li l-letteratura mhix fil-wiċċ, mhix il-wiċċ, wiċċna, imma wiċċna fil-fond, il-vertikali li jinżel fil-qiegħ. X'tgħidilna fuq hekk, Nadia? Eh, naħseb jorbot ukoll ma li beda jgħid l-ewwel Karl ehm, fil-verità li fl-aħħar mill-aħħar l-ewwel nenteħe eh, naħseb li differenza wkoll bejn litteratura u propaganda hija li propaganda dejjem ħattik risposta, anzi kważi naħseb ħattik risposta qabel ma inti jkollok iċ-ċans issaqsi mistoqsija, mentri il-letteratura ħafna drabi ma tipprovax ittik risposti, tipprova toħloq spazju ta' riflessjoni illi eh, forsi tippunt tipponta subajha lejn lejn lejn issue partikolari ma li ġġelek issaqsi mistoqsijiet, u ġelek b'xi mod tirreaġixxi, sa tista' tirreaġixxi b'mod mentali, issaqsi mistoqsijiet razzjonali, eċetera, ma wkoll iġġelek tirreaġixxi bl-emozzjonijiet tiegħek u hija wkoll kwistjoni ta' ta' emozzjonijiet, Karl semma l-awtentiċità pereżempju, jiena nemmen ħafna li kull forma ta' arti għandek il-kwistjoni ta' empatija. Pereżempju, ikun hemm ħafna nies li jsaqsuni test pereżempju bħal fil-kċina ma mhux dak biss sewwa, anke jekk pereżempju ħa nirreferi għal test għal test ieħor li huwa Viva la Vida jew idu bejn kuxxejja fejn jgħidulek imma dawn ġejjin minn esperjenzi personali tiegħek huma awtobijografiċi anke ġieli għal Rota għal rumanz bħal Rota kemm il-darba ġejt mistoqsija dik id-domanda u per eżempju, hemm risposta ta' Judy Chicago illi vera toġobni, illi, illi meta Judy Chicago kienet qed taħdem fuq il-proġett tagħha The Bird Project, eh, kien hemm min qalilha imma kif tista' inti taħdem fuq eh, xi ġifieri li twellet eh, meta inti qatt ma wellit, meta inti qatt ma kellek tfal, allura qatt ma esperjenzajt dik il-ħaġa. U Judith Chicago risposta tagħha kienet illi jekk inti għandek bżonn ħanejdilkom bl-Ingliż għax qed insibha diffiċli naqlibha bil-Malti. Do you have to be crucified to be able to paint the crucifixion? U naħseb illi fil-letteratura għandek dik ukoll fimti li pereżempju iva għandek l-empatija nafa jiena l din il-mara li qed tiġi imsawta l din il-persuna x'jista' jkun raġel li qed jiġi msawwat. Jista' jkun tifel li qed jiġi msawwat, nafha jien għal din il-persuna, min hi din il-persuna, naħseb li fil-verità mhijiex daqshekk importanti. Naħseb li hija importanti imma l-emozzjoni l-emozzjoni li hemm warajha, li inti jirnexxielek li inti jkollok l-empatija bħala l-ar- bħala artist, illi inti jirnexxielek tpoġġi lilek innifsek fil-post ta' dik il-persuna, x'emozzjonijiet hemm, fimt? U l-istess naħseb min-naħa tal-qarrej biex inti dawk l-emozzjonijiet jibqgħu. Pereżempju, Wayne ħin minnhom beda għamel referenza għal fatt illi meta jkun qed jikteb hemm ħafna hemm ħafna affarijiet, hemm ħafna dettalji żgħar fix-xogħol fix-xogħol tiegħu li forsi minn hawn u għaxar snin oħra mhumiex ħajkunu daqshekk ejja ngħidu evidenti ovvji għal qarrejja li forsi jkunu nsew jew forsi ma jkun jkunu għadhom żgħar wisq biex jiftakru ċertu dettalji għal xiex eżatti qed jirreferi. Jiena dik il-ħaġa pereżempju ma tinkwetanix fis-sens li illi ġrat li il-weekend li għadda bħalissa tifla tiegħi qed tistudja Macbeth l-iskola, Macbeth ġie miktub sekli ilu, imma kien hemm kien hemm passaġġ partikolari f'Macbeth fejn qed jitkellmu dwar dan il-personaġġ illi jaf u qed iħoss illi n-nies Eh, li għandu madwaru kif tgħid qed jaġixxu skont l-ordnijiet tiegħu, imma imma qed jaġixxu skont l-ordnijiet tiegħu mhux għax verament jemnu fihom imma out of fear U għandek u koll, għandek u koll megbet li ehm, qed jiġi portrayed, qed jiġi muri bħala indannat. U għandek erba linji illi meta qrajthom fil-kuntesta dak li kien qed jiġri eh, waqt l-elezzjoni l-Amerika fejn Qed jitkellem fuq Macbeth, qed jitkellem fuq kuntest kompletament differenti, imma jiena rajt lil Trump, rajt lil Trump fil-White House, per eżempju, sa naf li qed noħroġ mill-mistoqsija tiegħek imma li rrid ngħidlek hu li naqbel perfettament ma dak li li beda jgħid Karl qabel, illi anka fil-poezija ta' ġenin, per eżempju, bħal ta' Karl, illi titlu huwa ġenin, ok, ma titlu huwa indikazzjoni forsi ta' X'kien l-ispunt li għen lil Karl jikteb dak it-test? Sewwa, imma li jifdal fl-aħħar mill-aħħar meta tagħsar huma l-emozzjonijiet, huma l-mistoqsijiet, huma r-riflessjonijiet li l-ħsieb li jibqa'.
U l-esperjenza letterarja naħseb, le? Jiġifieri. Adrian, ma smajtiekx. Nadia, jibqa' apparti l-emozzjonijiet li qed issemmi inti, Jibqa' anki l-esperjenza letterarja, jiġifieri dak dik l-esperjenza li kapaċi toffri l-letteratura u li mhux kapaċi joffri l-ġurnaliżmu. Il-ġurnaliżmu jagħmel affarijiet differenti, l-kronaka, l-istorja fis-sens ta' dik li tiddokumenta dak li jiġri, tagħmel affarijiet oħrajn, imma l-letteratura nistennew li lilna b'xi mod, anki bis-sbuħija tal-lingwa li beda jirreferi għaliha bl-istil li beda jirreferi għalih fil-bidu Wayne, u anki naturalment Zvezdan, nistennew li dik il-lingwa tqanqalna lilna, ċċaqlaqna, temozzjonana, anki l-lingwa nfisha. Eħe, eħe, kif bdejt ngħid, kif bdejt ngħid fil-bidu nett, Adrian, għandek il-kwistjoni, il-ġurnaliżmu wkoll jista' jġegħlek tħoss ċertu emozzjonijiet u jista' wkoll jġegħlek issaqsi ċertu mistoqsijiet, id-differenza bejn ġurnaliżmu u litteratura, mbagħad għandek it-teknika, le għandek il-kwistjoni ta' teknika, għandek il-kwistjoni ta' stil, għandek il-kwistjoni ta' fil-każ ta' fil-każ ta' tal-letteratura ta' kif inti qed tuża l-kelma u il- kif inti l-lingwa li hija xi ħaġa li huwa spazju pubbliku fl-aħħar mill-aħħar. Il-lingwa huwa forma ta' spazju pubbliku.
Nadja, naturalment hemm ġurnaliżmu li huwa li titpaxxa taqrah li jtik esperjenza tal-kelma mill-isbaħ u anki f'Malta għandna minnu dan, imma naħseb il-funzjonijiet huma differenti, le? Ġifieri. Eżatt, u jitilqu bi skop differenti. Iva, għax dan huwa suġġett li huwa qalbi ħafna. Eh. Jiena stess ġej mit-tradizzjoni ġurnalistika u f'ċertu sens għadni għadni Eh, Nippratika fiħdan il-xogħol li għandi bħalissa bħala bħala media advisor fl-industrija monetarja, ma iktar mill-li li qalet Nadja li l-in mill-lovju li huwa ovvjament l-istil u t-teknika li distingwi l-ġurnalizmu mill-letteratura u vice versa. Jiena nħoss, dejjem inħoss, illi anka anka wara wara li nkun intervistajt nies li nkun ġarrabt xi tip ta' ta' kriżi umanitarja jew xi event illi illi jaħtieġ li jiġi narrat, ikkronikat, iddokumentat, meta tieħu tibħas lura, lil hinn mill-event, li int l-ewwel dmir tal-ġurnalist huwa li jiddokumentah b'mod fattwali, b'mod veru, b'mod eh, truthful, sewa. Eh, il-letteratura għandha livell ieħor ta' truthfulness, ta' verità, li hija l-esperjenza u l-kundizzjoni umani. Li mhuwiex.
Mhux bil-fors il-fatt immedjat imma realtajiet li huma iktar iktar forsi fit-tul, le? Eh? Eżatt, jiġifieri il-ġurnalist jikxiflek il-korruzzjoni taħt ir-reġim ta' Joseph Muscat u li wieħed jiftaħ account il-Panama l-għada tal-elezzjoni. Dik hija kronaka li għandha tiġi mikxufa għall-istorja u għall-benefiċċju tal-ġustizzja. Il-letteratura tidħollok fil-moħħ taċ-Chief of Staff li diġà qed jikkumplotta biex għar-regħba, il-poter, kif qed jużah, l-imħabba u l-odju u l-mibegħda, u dawk huma ingredjenti ħafna ikbar mill-fatt innifsu, sewwa mill-event. L-event huwa kważi skuża biex titkellem fuq in-natura umana. il-kundizzjoni umana, kif inti tinbidel il-mument li tidħol Kastilja, kif, kif inti tinbidel il-mument li Daphne tibda tikteb dwarek u tkun trid ittajjarha. Dawk huma dawk huma l-kundizzjoni umana li l-ġurnaliżmu ma jista' jikxef biss sa ċertu punt għaliex għaliex mhuwiex ir-raison d'être tiegħu. Il-ġurnaliżmu għandu funzjoni ħafna iżjed immedjata li però qiegħed ukoll jagħti focus lill-istorja li qiegħda tinkiteb. U dik dik nħossha ħafna jiena meta nħoss li għandi nieħu pass lura għadni ġej minn pereżempju nintervista refuġjati li ħarbu mis-Sirja li kienu taħt taħt theddida għal ħajjithom jew Gaza li nies li tilfu kollox għaliex l-Iżrael attakkatuhom. hija ħaġa waħda li tiddokumenta dak, imma ħaġa oħra li, li tipprova dik dik tagħmilha xi ħaġa li nistgħu nirrelataw għaliha għaliex il-ħadd li qatt ma qatt ma daħal fil-Palestina jista' jħoss illi xi tfisser illi illi illi mara eh, om titlef il-bina eh, sempliċement għax kienet jaqsam it-triq biex imur l-iskola u xi ħadd eh, sparalu għaliex sempliċement għax hu Palestinjan, pereżempju, f'dan il-każ. Dik hija hija naħseb parti mill-funzjoni, again, not, mhux esklussiva, imma naħseb hija parti ċentrali mill-funzjoni tal-letteratura. Ħaġa oħra, Adrian, skużani, iva. unżom fil-qasir. Anka b'relazzjoni ma' dak li kienet tajt Nadja qabel inti staqsejt lil Wayne, Jien jiġi f'moħħi ħafna meta qed nitkellmu fuq kemm ħajibqa' rilevanti test miktub dwar xi ħaġa verament speċifika li qed isseħħ illum. Jiena wieħed mill-awturi leġġendarji għalija huwa Ġwann Magħmar. U li Tin Anna Venut fl-Amerika huwa mimli b'referenzi li at face value ma tkunx taf x'inhuma. L-ewwel darba li qrajtu ma kellix idea fuq ċerti nies li qed jitkellem, li qed jirredikola, li qed jiżżuppjetta, imma tant qalha b'mod tajjeb, tant qajjimli kurżità li ġagħalni nfittex min huma da fuq min da b'min qed jitnejjed. Qed jitnejjed b'nies tal-poter, qed jitnejjed b'nies li huma akkużati bil-Mażunerija u li nies bil-kleriċi u bil-Knisja li tabbuża mill-poter, mill-injoranza, fl-aħħar mill-aħħar il-messaġġ jekk trid jekk trid tiddistillah ta' Wlied in-Nanna Venus fl-Amerika huwa li l-injoranza toqtol, l-injoranza hija fatali u tagħti twassal għall-korruzzjoni tas-soċjetà f'istituzzjonijiet bħall-Knisja, pereżempju. Dak huwa huwa messaġġ messaġġ qawwi qawwi immens, imma qed joħorġu b'dettalji li tista' tifhem u tista' ma tifhimx, però ma jimpurtax. Jekk xejn, inħoss tant huwa b'saħħtu u qawwi u tant huwa jikteb b'mod li li jingaġġak li ġagħalni nfitt immur infittex fuq min qed jitkellem u ġagħalni nfittex iktar mod mod storiku ta' riċerka lil hinn mir-rumanz li ħabbejt naqra tant. U għandek ukoll naħseb Karlu Wayne intom tagħmluha it-tnejli ħafna it-tnejli intom tagħmluha tajjeb ħafna. U inti qed issemmi Juan Mamo sewwa imma għandek dak is-sense of humor li inti semmejt u sense of humor huwa arma fil-verità, ġifieri hu ħafna ħafna minn kif taqbad tgħid huwa forma ta' protesta, huwa is-sense of humor huwa mod ta' inti kif tiġbed l-attenzjoni lill-udjenza. Issa fid-dinja tal-arti ħafna drabi meta inti għandek meta inti għandek protest art, Għandek ġiex armi dominanti. Fuq naħa minnhom għandek dan, għandek is-sense of humor illi ħafna drabi jaf jiġbed in-nies u mbagħad minn hemmhekk iġġiegħelhom inti jirriflettu dwar ċertu affarijiet, jew inkella għandek dak li jiena nsejjaħlu l-in your face. Fhimt? Fis-sens li huma affarijiet huma iktar radikali. Issa ħa nagħmel referenza kif taqbad tgħid. għal visual arts għal darboħra ma jekk per eżempju eh, kif taqba tgħid ħanitkellem fuq issa l-arti feminista sewwa u l-ewwel bdejna nitkellmu fuq il-lingwaġġ li wieħed juża, l-għodda li wieħed juża. Per eżempju, hemm artisti feministi visual artists illi qegħdin jużaw id-demm, id-demm li jaraw kull xahar bħala bħala għodda minflok minflok jiġifieri qed jużaw il-għaw paint, normal paint, qed jużaw din il-ħaġa, fimt? Issa dik għal ħafna nies hija xukkanti, pereżempju, Eh, jew għandek għandek ehm, artisti oħra li per eżempju ehm, lesti ehm, iweġġu lilhom infushom l-ewwel persuna qed jiġi f'moħħi huwa Pavlenski, qed jiġi f'moħħi Pavlenski għaliex dan l-aħħar kien hawn eh, kontroversja sħiħa dwar kif taqbad tgħid dwar eh, dak li ju se jaħlu evrodaħ work of art li għal nies oħra ma ħassewhiex li kienet work of art. Imma Dan Pavlinsky pereżempju meta kien hemm il-Pussy Riot li għamlu li għamlu għaw kif tgħid għamlu kunċert ġewwa ġewwa katidral Ortodoss ir-Russja u mbagħad wara ġew arrestati waqt li huma kienu għaddejjin mill-proċess tal-qorti eċċetera dan iddeċieda illi x'ħa jagħmel ħa jħid xuftejh. Jiġifieri għandek daw il-ġiex naħseb fl-arti tal fl-arti tal-protesta jekk ridu nsejħula hekk għalkemm naqbel ma' Karl li m'hemmx definizzjoni, għandek daw il-ġiex armi li ħafna drabi jaħdmu li huma lija l-ġiex armi dominanti għandek fuq waħda għandek li tixxokkja l-persuna u fuq naħa l-oħra għandek is-sense of humor li huwa forsi iktar sottili, huwa mod iktar sottili ta' imma huwa arma. Huwa arma. Iva.
Is-satira, le, ħafna drabi. Eżatt.
Jien nagħmel distinzjoni bejn is-satira u s-sense of humour, fis-sens li s-satira meta speċjalment qiegħda tissatirizza u tirridikolizza l-poter hija hija xi ħaġa salvaġġa, mhix. Bla dubju, bla dubju.
Hija xi ħaġa li għandha di natura trid tkun salvaġġa, ardita, unapologetic. Bla dubju. Offensiva, parti mid-definizzjoni tagħha. Aha.
Ġwann Mammu ma tantx jom għoda biex ngħidu kollox, ġifieri għal żmienu ċertament ma kienx jom għoda u ħallas, kellu jħallas prezz għaliha din. Wayne, nixtieq nintroduċi aspett ieħor. L-ewwel nett osservazzjoni malajr malajr. Il-letteratura ta' protesta waqt attività ta' protesta. Jiġifieri n-nies għandha bżonn lil dawk l-individwi li kapaċi jleħħnu li jesprimu illi illi mhux jgħidulna x'inhuma l-fatti għax dawk ġa ġa nafuhom, nafuhom mill-gazzetti, mill-ġurnalisti li li ħafna drabi jissagrifikaw ħajjithom u jissugraw ħajjithom ukoll biex biex jgħidu l-verità, ma għandna bżonn dawk in-nies illi lesti illi jesprimu li jitkellmu fuq. U f'dan is-sens il-letteratura għandha l-opportunità li tilħaq udjenzi li, li normalment ma tilħax. Għandi dik il-mistoqsija, mbagħad għandi mistoqsija oħra lik. Ħamiex bek l-ewwel waħda, naħseb hawn Malta ġeneralment hawn bżonn iktar nies li ma jikklassifikawx ruħhom jew ma jistgħux jiġu klassifikati bħala artisti, attivisti, akkademiċi. sabiex isemmgħu leħinhom. Inti semmejt id-diskorsi ta' protesta waqt attivitajiet ta' protesta, hawn veru nuqqas kbir ta' nies li għandhom il-kuraġġ joħorġu jitkellmu, jartikolaw il-ħsibijiet tagħhom. Jien li fil-protesti qed inkun daqsxejn iktar preżenti dan l-aħħar snin, nieħu gost meta nara Il-ħna terzi jitkellmu meta nara residenti li huma direttament milqutin minn l-iżvilupp żejjed. Meta nara attivisti inqas magħrufa fil-kamp tal-feminiżmu jwasslu l-messaġġ tagħhom favur l-għażla. Hemm bżonn diversità ta' vuċijiet u naħseb li l-letteratura u Malta forsi jista' jkun tat l-impressjoni illi l-arti u l-protesta jistgħu jkunu daqsxejn iktar esklussivi. Però naħseb in ġenerali u qed u din hija xejra li qed nara tinbidel dal-aħħar ftit ta' snin, in-nies qed tagħmel ftit iktar kuraġġ, jiġifieri m'hemmx għalfejn tkun xi ħadd biex tkun irrabjat u mhux biss tkun irrabjat bis-social media, iżda tkun irrabjat direttament. Ehm, u nixtieq li f'dik li tissejjaħ demokrazija healthy ma jitkellmux dejjem l-istess nies. Iżda jkun hawn vuċijiet ġodda, inqas magħrufa, li huma l-aħjar pożizzjonati biex iwasslu l-problemi li għandhom huma lill-udjenzi. Naħseb naqblu miegħek, le, jiġifieri tara tara l-entużjażmu tan-nies meta meta jkun hemm dat-tip ta' interventi, ma nafx, niftakar Matthew Borg, niftakar lil Emmanuel Mifsud, lilek stess, lil Andrea Dibben, u tant u tant nies oħrajn li jitkellmu Però fl-istess ħin naħseb ħafna nies jistennew li l-kittieba jitkellmu f'dawn il-momenti jekk ovvjament ikunu kawżi li huma jaqblu magħhom. Le, hemm, hemm, bħalli kieku aħna nixħtu fuqhom din ir-responsabbiltà għal kittieba le? Jien nixtieq kieku hawn iktar kittieba li jitkellmu ħanejtek. Ehm, jiena qiegħed daqsxejn f'pożizzjoni skomda biex nitkellem għax għandi rwol doppju, però eh, nemmen li Mhux se ngħid li hija responsabbiltà jew obbligu fuq il-kittieb jew l-artista li jiskjera ruħu, għandu d-dritt ma jiskjerax ruħu. Però nixtieq li Malta ssir naraw moviment ta' artisti kif hemm f'ħafna pajjiżi anke qrib tagħna, l-Italja għandha ġenerazzjoni sħiħa ta' artisti huma f'liema qasam huma illi dejjem skejraw ruħhom pereżempju kontra l-faxxiżmu. Jekk naraw il-films ta' Volonté pereżempju huwa bniedem illi ddedika parti kbira mill-karriera ċinematografika tiegħu mhux jipprotesta iżda forsi anke jfakkar F'dak li kien il-faxxiżmu fl-Italja, f'dak li kien jagħmel il-faxxiżmu, kien jagħmel anke f'pajjiżi oħrajn, pereżempju Parossio Nogro ambjentat fi Spanja. Jiġifieri kien hemm dak l-element għaddej bej protesta u dokumentarju illi kien hemm artista illi ħa l-interess li jagħmel dawn ir-rwoli u nixtieq illi Malta xi darba eventwalment naslu biex l-artista li mhuwiex il-black sheep, li mhuwiex l-artista marġinat, iżda l-mainstream tal-artisti jkunu artisti li huma kapaċi jipprotestaw. Naħseb naħseb ħaġa li forsi nixtieq nżid ma ta' Wayne huwa li f'Malta għandna għandna viżjoni tal-arti in ġenerali verament parrokjali u servili. Eh, meta tqis speċjalment il-mużika u l-idea li biex biex tkun xi ħaġa trid tkun promoss mill-istat permezz tal-Eurovision, per eżempju, mhm. il-ċokon tagħna li jekk jiena ħan itkellem kontra eh, policy eh, li qed jagħmel il-Ministru għal istess Ministru li ħajappuntani għal fuq xi kunsill. Eh, ġifieri din l-awturi huma parti minna.
Għandek ukoll Karl, sorry, għan interrompik moment, ma għandek u koll dak li għalwejn fil-bidunet li ħafna mill-artisti Maltin biex ikunu jistu, per eżempju, kif tgħid jikkompletaw proġett jew anka jibdew proġett, jiddependu koll minn fondi pubbliċi. Allura, sa ċertu punt, eh, naħseb li ikunem dak il-moment fej inti tistaqsi lek nifsek ħajtuni il-fondi darba li jmiss jekk jiena ħa noħroġ kompletament out kontra xi ħaġa fimt li qed jagħmel it-tali persuna jew li qed jagħmel il-gvern bħala entità. Anzi. Eh, ma fil-verità l-ebda artist Malti mu se jmut bil-ġuħ għax ma jħux fondi. Iktar iktar eh, servilizmu mediterranju, nepotistiku, li jiena ma rridx inċaqċa l-qasba eh, ma xi ħadd li huwa fil-poter mux għax mux ħajtini 1000 euro, L-ebda artist Malti musa jmut bil-ġuħ għax ma jmut. Mhix kwistjoni li tmut bil-ġuħ, sbija kwistjoni li biex inti tatwa ċertu proġetti artistiċi eh, jew ħa toħroġ il-flus minn butek li hemm bosta artisti li ma jistux jagħmluha jew inkella jekk m'intix ħadd irċievi fondi pubbliċi il-proġett mhux ħajsir. Fimt? Eh, imma mbagħad sa ċertu punt eh, la darba inti hemm dik il-
Eh, ma di mi differenti xej minn mill-li per eżempju jien kiku kon ġurnalist u nishtiq nkun eh, fil-PBS eh, fil-xandir nazjonali eh, nigrilja l-gvern. Naf li ma tistax isseħ, għala rrit nfittex avenues oħra u l-istess l-artist. L-artist ma jistax ikun mixtri mill-Istat permezz ta' dawn il-fondi. Irid isib mod ieħor u ftit minnha huma huma fil-verità full time li jekk jinqatagħlhom xogħolhom ħajmutu bil-ġuħ. Iktar iktar sopravivenza kulturali fi ħdan il-moralità parrokkjali li għandna fuq dil-gżira. Ħa nismgħu lil Wayne fuqu dal-punt. Jiena nżid ma qalet Nadia naħseb iktar milli forsi veru iktar milli forsi l-artist ma jmurx bil-ġuħ, iżda dawk l-aċċess għal dak il-fondi x'jippermettilek tagħmel. Jekk inti ħadt il-fondi mingħand il-Gvern se tkun tista' tikkritika bl-istess mod lil min qed iħarsek li huwa każ ta' biting the hand that feeds. Xi ħaġa li tinkwetani wkoll huwa pattern li anke barra minn Malta ħafna artisti jibdew b'ċertu b'ċertu lostru, b'ċertu veloċità, mbagħad jien naf jekk huwa grupp mużikali jista' jbiddel record label tiegħu u l-protesta tisparixxi jew tinxtorob jew jew tiġi mmansata li hija kważi l-agħar ħaġa għax qiegħed bih prodott ehm, li mhuwiex dak il-protest m'hemmx dak ir-rabja, m'hemmx dik il-protesta oriġinali fih, għadu mmarkat bħala mużika, bħala arti, bħala kitba ta' protesta, imma fil-verità hemm interessi biex dik il-protesta tkun titnixxef, tiddgħajjef, jiġifieri dik hija xi ħaġa li tinkwetani wkoll fejn jidħlu l-flus.
Xtaqt inqanqal punt ieħor, Nadia, Karl u Wayne lejn l-aħħar issa. U dan il-punt huwa dwar il-kitba ta' letteratura u l-kitba ta' letteratura ta' protesta illum. Għax ir-realtà tagħna llum hija differenti minn kif kienet 20, 30 sena ilu. U dan naħseb jinħass ħafna b'mod partikolari għax uħud mill-kitbiet tagħhom huma appuntu iktar immedjati fix-xogħol ta' Karlu u ta' Wayne. U qed nirreferi għal Jien nħobb insejħilha l-banalizzazzjoni tal-lingwa, insomma, li ħafna nies jitkellmu fuqha, jew is-soċjetà tal-ispettaklu li jitkellem fuqu Guy Debord, li tkellem fuqu ħafna snin ilu, fis-snin sittin, Guy Debord, pereżempju. Ġifieri din il-kultura li qed ngħixu fiha illum il-ġurnata li bl-internet il-kliem huwa irħis u rħis ħafna. U anki l-informazzjoni hija rħisa. Jiġifieri Susan Sontag, pereżempju, diġà fl-1993 kienet qalet isma' ehm, jien rrid noqgħod attenta xi ngħid għax eh, jien rrid noqgħod attenta li l-letteratura tagħti informazzjoni jew aħbar għax l-aħbarijiet diġà qegħdin hemm barra, il-kliem diġà qegħdin hemm, allura eh, diġà qiegħed hemm il-kliem. Jiġifieri il-kittieba F'din il-kultura, f'dan il-mument storiku mimli bil-kliem, mimli bl-istqarrijiet, mimli bil-veritajiet u bin-nofs veritajiet u bil-gideb, il-kittieba x'jistgħu jagħmlu biex jgħidu affarijiet li mhux qed jintqalu diġà jew li jgħiduhom b'mod illi mhux qed jintuża diġà dak il-mod, speċi ir-rwol tal-kittieba issa, l-ispazju tagħhom djieq x'kien? Forsi nibdew b'Wayne? Le, naħseb ir-rwol tal-kittieba ma x'kienx, naħseb ir-rwol tal-kittieba semmai għandu jikber iżjed u għandu jespandi iktar. L-internet veru ġab l-informazzjoni b'xejn, ġab ukoll il-miżinformazzjoni b'xejn, hija ħafna iktar aċċessibbli kif nafu llum. Il-bieraħ kont qed insegwi d-dibattitu bej Karlu Matthew Vella fejn kienu qed jitkellmu dwar xena tal-ġurnaliżmu Malti qabel ma qabel ma daħal social media, semmaw ir-radio phonens, semmaw l-ittri fil-gazzetta li kien hemm li kienu jagħtu ċertu peace forsi differenti lil nies li kienu jikkontribwixxu b'dak il-mod. Ix-xena nbidlet issa ovvjament hemm dak li isejħulu for all intents and purposes mhuwiex level playing ground fid-demokrazija. Facebook ta' illużjonijiet ta' demokrazija lil ħafna nies ehm, u assolutament neħħa wkoll nħoss il-pis ta' responsabilità fejn tidħol il-libertà tal-espressjoni, libertà tal-espressjoni fatt hija libertà ehm, li ġġib magħha ċertu responsabiltajiet, li inti tkun responsabbli dak li qed tgħid, iżda dawn responsabiltajiet spiss jintesgħu U hemm, inħoss, hemm kurrent qawwi ta' miżinformazzjoni għaddej fejn jistgħu jidħlu l-kittieba, fejn tista' tidħol ix-xena kulturali hija, mhux se nuża l-kelma edukazzjoni, imma naħseb illi ċertu narrattiva trid terġa' tinkiseb lura. Fi żmien meta l-artisti, l-awturi kienu ħafna iktar rispettati forsi milli huma llum, għax illum għandhom kompetizzjoni mingħand nies insipidi, jien naf l-influencers ta' Instagram. Għandna ċelebritajiet redikoli fuq ix-xandir nazzjonali kull filgħaxija, għandna nies li qatt ma qabdu ktieb li saru ġurnalisti ma nafx b'liema mod misterjuż. Allura hemm dan it-tfaqqigħ ġenerali tad-diskors fejn jiena nħoss li mhux biss l-artisti, anke l-ġurnalisti ta' jiġifieri, għandhom bżonn jerġgħu jieħdu ftit lura r-riedni f'idejhom u jmexxu ċertu narrativa kontra dak il-fluss ta' miżinformazzjoni li għaddej hemm barra. Mhm.
Ma nasab li noqogħdu attenti wkoll wejn għal dan il-kontrast jew dan il-konflitt Kultant naħseb jien ftit superfiċjali bejn il-kelma tal-poplu u l-kelma ta' dawk li jafu, le? Ġifieri, inti ċertament mhux dan li qed tgħid, anzi din hija tema tema fir-rumanz tiegħek, le, f'Kapitali. Le, naħseb anzi dak il-kunflitt inħadem apposta mingħand persuni, mingħand organizzazzjonijiet, stabbilimenti li għandhom interess li jkun hemm din il-ġlieda. Fi żmien konna ngħidu kien hawn il-ġlieda bejn il-klassijiet. Issa forsi l-ġlieda bejn il-klassijiet m'għandniex insemmuha daqshekk, però hemm dak il-kurrent ta' qed jitkellmu l-injoranti li jiena huwa kurrent li jdardarni frankament għax huma nies li jaħsbu li għandhom xi valur morali iżjed minn ħaddieħor. U huma nies l-istess nies li qegħdin bil-mod tagħhom ifexxu ħafna miżinformazzjoni fis-soċjetà. Aha. Karl, Karl u Nadia, fil-qosor ħafna għax fadlilna minuta u nofs. X'inhu r-rwol tal-kittieba f'dan l-ambjent mgħarraq fil-kliem? Jien nagħlaq malajr kemm jista' jkun. L-ewwel nett naħseb li din mhix problema jew kwistjoni jew domanda ġdida. Illi dak li kollox intqal ilha tintqal. U mhix l-ewwel darba li qed niffaċċjawha bħala domanda. Kull ġenerazzjoni trid tiffaċċjaha. L-essenzjal intqal diġà. Issa għandna eventi, għandna ġrajjiet li jibdlu ftit 'l hawn u 'l hemm l-istorja. U l-rwol, jekk aħna nitkellmu fuq rwol, wieħed mill-irwoli tal-awtur huwa li jibqa' jgħid il-verità, il-verità tal-kundizzjoni umana, il-verità li tweġġa', il-verità li ttina d-dawl, titfa' d-dawl fuq il-kundizzjoni tagħna viżavi l-poter, viżavi l-gideb, viżavi l-affarijiet li qegħdin jiġru madwarna. Grazzi Karl, Nadia. Jiena peress nixtieq nenfasizza fuq ġiex kelmiet li għedtu inti, li għedtu intom, Adrian, il-kelma li diġà teżisti li qalet Susan Sontag u mbagħad Wayne semma n-narrativa u naħseb li pereżempju li qed jippruvaw jagħmlu wkoll ħafna artisti nisa, ħafna kittieba nisa hija l-lingwaġġ kif għedt l-ewwel, il-lingwa hija hija spazju pubbliku. Hemm narrativa li diġà hija narrativa patrijarkali u naħseb li wieħed mill mill-affarijiet, waħda mill-affarijiet li l-kittiba nisa jistgħu jagħmlu hija biss biss to question that narrative, illi anka l-istruttura tal-lingwa. Bħalissa fi Franza, per eżempju, għaw moviment illi għaddej ta' nisa illi qed jiktbu u qed jiffeminizzaw il-lingwa kemm jista' jkun. U mhux sempliċiment qed nitkellmu fuq illi tbiddel minn auteur tagħmilha autrice, qed nitkellmu fuq affarijiet iktar radikali. Qed tifhem illi fejn inti per eżempju jekk bil-Franċiż ħa tgħid il pleut, eh, inti ħa tibda tgħid elle pleut, għalfejn il fl-aħħar mill-aħħar? Fhimt? U naħseb illi hemmhekk kif qal Karl, ehm, kif taqbad tgħid, għal darb'oħra nerġa' lura għal mhux biss il-kontenut ta' x'inti tgħid imma kif qed tgħidu. U naħseb illi jekk hemm l-idea ta' eħe li kollox diġà intqal lilha hemmhekk, imma kif tintqal hemmhekk imbagħad hija l-arti, li inti kull darba qed tgħidha b'mod ġdid. Forsi qed tgħid l-istess affarijiet li qalu awturi ta' qablek, artisti ta' qablek, imma kull darba qed tgħidha b'mod ġdid. Proset, proset Nadia, x'fl-aħħar mill-aħħar il-kittieb għandhom il-kelma, le? Dik hija, dik hija l-materja prima tal-kittieba u dak huwa l-kejl li bih Inqisu x-xogħol tal-kittieba, ġifieri kemm kapaċi jsaħħruna bil-kelma tagħhom u bil-verità, dik il, dik il-onestà totali li semma Zvezdan fil-bidu, fil-bidu nett. Nixtieq nirringrazzja ħafna lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li ħareġ bl-idea li ssir din il, id-diskussjoni, lil Wayne Flask, lil Zvezdan Reljic, lil Karl Schembri, lil Nadia Mifsud, lil Matthew Borg u lit-tim tekniku u nittama li din kienet diskussjoni illi uritkom il-possibilitajiet jew kompliet insomma ssaħħaħ l-idea tagħkom illi l-letteratura toffri ħafna possibilitajiet li tirrakkonta l-verità anki meta ma tkunx qed titkellem fuq ir-reali, anki meta tkun fantastika, anki meta tkun immaġinarja. Grazzi u lejl it-tajjeb lil kulħadd.